Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябезнең кунагы язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил, Гаяз Исхакый, Шәйхи Маннур, Хат Фатыйх Хөсни исемендәге дәүләт һәм әдәби премияләр лауреаты Зиннур Хөснияр. Зиннур абый, исәнмесез! Хәерле сәгатьләр булсын! Зиннур абый, менә сезнең белән тапшыруга әзерләнеп утырганда үземне уенчык кибетенә эләккән сабый бала кебек хис иттем. Анда да бит бала-чага уенчыклардан Күзләре камаша, тегесен алырга тели, монсын алырга тели, монсы да кызык, тегесе дә кызык, җәлеп итәләр. Мин дә шулай, сезгә кайсы сорауны бирим микән? Монысы да кызыклы, монысы да мәртәбәле, дип уйладым, уйладым да, гади генә үзем өчен дип әйтим, бер сораудан башлыйсым килде. Ни өчен бездә язучы дигән һөнәр юк? Бездә язучы дигән хенәр юк, ләкин хенәри язучылар бар, ул элек бар иде Советлар Союзы вакытында, әйме? Язучы, әгәр дә ул язучы икән, язучылар союзы әгъзасы икән, аңа эшлексез, тунеядец дип бәйләмиләр иде элек, әйме? Андый хенәр бар иде, кирәк җиргә язучылар берлегеннән Теләсә нинди белешмәне алып биреп буладыр и андый һөнәр бар иде. Һәм менә өстәлдә ята китаплар, егерме-егерме биш табаклы китап чыгара икән язучы. Шуның белән ул гаиләсен ике ел яшәтә ала иде. Беркая да эшләмичә, эшләмичә диюем, хөкүмәт эшендә эшләмичә, тагын яңа әсәр язып. Менә ул һөнәр бар иде. Бу Советлар Союзы беткәч, бу нәрсә дә бетте. Бу нәрсә дигән сүз? Бу рухи тәрбиянең аксавы дигән сүз. Бу безгә хәзер менә икътисадый кризис дип бик еш сөячәбез әйме, экономик депрессияләр әйме, моннан 100 ел булган Америкада булган, башкасында булган, бездә хәзер берничә ел саен Элек бездә комиссар вакытында биш ел саен бәйрәм буладыр иде, съездлар була иде. Һәр биш ел саен икътисади кризис. Диләр дә, шул килеп керә дә, мин нәрсә икәнен аңламыйм, әйме. Ә менә да шул язучы дигән хенәр булмау, әдәбият әһелләре, сәнгать әһелләренең мөмкинлекләре чамалы булу безгә хәзер иң куркыныч нәрсәне Бу атом бүлмәс бу атом бомбасыннан куркынычрак рухи кризис килеп керде. Нигә мин моны атом бомбасы белән чагыштырып әйтәм? Атом бомбасы төшә икән, ул юк итә, бетте. Ә бу әкренләп адәм баласын, җәмгыятьне рухи кризис Тарката. әкренләп тарката, кимерә. Менә без безнең саламакчаларны әйме полиция тотабыз, мәктәпләр тотабыз, әйме, төрмәләр тотабыз. Әгәр дә безнең рухи тәрбия гә игътибар бик көчле булса, бу Рәсәй дигән илдә, име, ул төрмәләрнең саны да, ул полициянең саны да бик арзан булыр иде. Бу гади генә мантыйк, гади логика бу. Бу гади арифметика. Менә сезнең беренче язган әсәрегез Таң ата да кич була. Бу хикәяләр җыентыгы. Ул инде, гадәттәгечә, сез үзегез авылда туып-үскән егет буларак, авыл тормышы, авыл кешеләрен чагылдырган хикәяләр. Әйтегез әле, менә сезнең хикәяләрдәге, сезнең әсәрләрдәге ул вакыттагы авыл мохите, авыл характеры белән бүгенге авыл арасында уртаклык калдымы әле? Бүген авыл юк бит инде. Татар авыллары турында сүз бара. Рус авыллары күптән бетте. Мин үзем Казан артыннан мин. Бикнарат авылы, Биектау районы. Әйе, Дебияз ягыннан бездән биш кенә чакрым Бәксәр, Алан Бәксәр дигән рус авылы бар иде. Без яшь чакта аннан безгә руслар килеп йөри иде име, без шунда беренче мәртәбә урыс күрдек. Һәм безнең Бикнарат Ашыт буенда умарта бакчасы бар иде. Анда Гина исемле урыс абзые карый иде, умарта ашый иде, име, чөнки белә, серен белә. Әйе. Аны авыл кешеләре бик хөрмәт итәләр иде. Без беренче мәртәбә урысны шунда күрдек. Һәм менә без үсә торгач, инде соңгы сыйныфларга җиткәндә, бу авыл бетте, урыс авылы. Иң беренче булып урыс авыллары бетә башлады, аннан соң татар авылы. Менә минем Бикнарат дигән авыл Казаннан 50 чакрым. 50 чакрым нәрсә инде ул? Әйме, 40 минутлык юл ул хәзерге бүгенге юлларда, асфальтта. Юк, авылда кешеләр калмый. Менә бу элек без авыллар бик көчле иде. Мисал өчен без минем авылым бик нарат авылым зур түгел, кечкенә генә, анда 60-70 йорт бар. Без егермеләп бала бер яшьтә бар идек. Ә хәзер бер, ике, бер, ике. Газета, журналларда, радиода, китап нәшриятында сез берникадәр тәҗрибә туплаганнан соң, инде 1989 нчы елда, әле ул чорда Советлар Союзы вакыты, әмма ләкин инде үзгәреш җилләре исә башлаган чорда сез финнарның уртак бер предприятиесе белән балалар өчен Төсле, зәвыклы Салават күпере журналы чыгара башлыйсыз. Димәк, сезне, бу бит инде күпмедер дәрәҗәдә шәхси эшмәкәрлек, сез шушы нәшрият юлында үзегез беренче бизнес ачкан кеше дип әйтергә буламы сезне? Журналистлар, язучылар арасында. Була, чөнки мин 89 нчы елның 15 нче октябрендә Салават күпере дигән журналга нигез салдым, чыннан да. Андый журнал безнең татар халкында, андый Бәләкәйләр журналы беркайчан да булмаган. Татар халкының тарихында булмаган. Ялкын бар иде, яшьлеен чыбырый алар, өлкәнрәк балалар өчен идеме, яшь шүберләре өчен иде, булмаган. Шуңа күрә миңа ул вакытта үземә егерме тугыз яшь иде. Име? Устав эшләргә куштылар. Мин армиядән кайткан вакыт устав нәрсә икәнен беләм әле, име? Ә башка редакцияләрдә, башка журналларда, гәҗитләрдә устав юк иде. Алар һәммәсе дә гәҗит-журнал нәшриятына карыйлар иде, бөтен уставлары шунда иде. Хәтта карандашны Да алар шуннан бирәләр иде. Ә монда миңа устав эшләргә куштылар, әйме. Редакциянең уставын. Менә шуннан башланды. Ягъни сез Чишмәнең башында торган кешеләрнең берсе менә шушы юнәлештә? Әйе, шуннан соң шул журналга нигез салып, аның тиражы биш ел буена егерме мең иде. Мин аңа әбүнә, подписка, эшләмәдем башта. Егерме мең. Союзпечать дигән оешма бар иде безнең элек. Бөтен Татарстан буенча егерме мең журнал ай саен таралып бетә иде. Үзе тарата. Әйе. Инде менә шушы башлангычтан соң сезнең Таһир Зөһрә, Яучы, Җүләр чак, Әбүгалисина дигән гәҗитләрегез бер-бер артлы инде дөньяга чыгып тора. Димәк, сезне ул чорда иң бай язучыларның берсе дип әйтергә мөмкин булдымы? Рухи яктан. Рухи яктан. Чөнки гәҗитләрен күп иде, дүрт гәҗит чыгардым, өстәвенә Салават күперендә чыгарга кирәк 20 мең тираж белән. Әйме? Мин Таһир Зөһрә дигән гәҗитне юктан гына чыгара башламадым, кулым кычытканнан гына. Ул вакытта бөтен матбугатта гел үтереш турында иде, 90 нчы еллар бит, әйме? Тегене үтергәннәр, теге бизнесменны болай иткәннәр, әйме? Тегене кешли, кешеләгәннәр, яндырганнар, суйганнар, атканнар. Гел шул турда. Матбугат шул турда яза. Мәскәү телевидениесе бары тик шул хакта гына күрсәтә, чөнки тираж җыярга кирәк имә, урысча әйткәндә, жареный фактлар кирәк. Шуннан мин уйланып йөри торгач, шул балалардан чыгып инде, тукта, мин әйтәм, без бит, без бит алтмышынчы еллар, без бит матурлык күреп үстек. Без күреп үскән матурлык, ул кая? Китте. Кая югалды соң ул? Ул югалырга тиеш түгел бит. Һәм мин Тахир Зехра дигән газет журнасын менә уйлап таптым. Һәм анда хәр җөмлә, хәр мәкалә дә, кечкенәме, зурмы, хәр хикәят тә бары тик матурлык турында гына. Матур кешеләр, матур мәхәббәт турында гына име? Әйтерсең лә, без бөтенләй дөньяда яшибез. Һәм шундый кешеләрне, шундый матур гаиләләрне, матур кешеләрне имә эзли башладык, хәтта эзлисе дә юк, алар безнең янәшәдә яши икән. Матурлык бетмәгән булган. Аны халыкка күрсәтүче юк. Күзе томаланган халыкка күрсәтергә генә кирәк булган. Һәм бернинди рекламасыз газет игълан ителүгә, рәсми рәвештә 5000 тираж җыйды. Аннан соң 15000 тираж җыйды. Зиннур абый, әйтегез әле, менә әгәр дә менә бу шәхси газеталар, татар газеталары матди яктан файда китермәсә, бүген алар менә чыгып килерләр идеме, эшләрләр идеме? Бу Таһир Зөһрә газетасы язмышы бик кызыклы булды. Ул бары тик сигез генә битле иде. Сигез битле. Һәм газет битендә йә атнага ул ике чыгарга тиеш, йә ким дигәндә атнага бер чыгарга тиеш. Ә бу айга бер генә чыга иде. Бер генә чыккан айга гәзитнең тиражы унбиш мең. Әлбәттә, бы бының доходы бар иде. Мин шулар хисабына, тагын яшьләр өчен, Яшь чак, җүләр чак дигән гәзит шулай ук унбиш мең тираж белән. Шуннан соң кызлар өчен, кияү таба алмыйча аптырап йөргән кызлар өчен Яучы дигән Әбиләр, бабайлар өчен аптеклар ул вакытта бар иде инде, ләкин дарулар кыйммәт иде. Халык медицинасы газеты Әбүгалисинаны ачып җибәрде менә шуның акчасына. Шулай иттереп, шул менә шул максаттан шундый рух белән яшь булган инде, иренмәгән инде, каян уйлап тапкан, белмим. Әле искәчә дә әйтәм, ничек өлгердем икән, дим. Менә шундый заманнар бар иде. Менә Бүген сәнгать тармагында сәхнәдә универсаллар күбәеп китте кебек. Ягъни үзе яза, үзе уйный, үзе җырлый. Бу күренеш дип әйтик. Әгәр дә ул иҗаты аның чын мәгънәсендә камил икән, тәнкыйтьчеләр тарафыннан, тамашачылар тарафыннан уңай бәя таба икән, монда бер сүз дә әйтеп булмый. Җырласын да, уйнасын да, биисен дә. Әмма ләкин бит тормышта тискәре якларын да, яклары да күзәтелә. Менә бу универсальлек ни өчен менә шулай килеп чыга? Бу үзем генә эшлим дигән формадамы ул, минеке генәме, бүлешәсе килмәүдәме, нәрсәдән килеп чыга менә мондый универсальлек бүген? Беренчедән, бу универсальлыкның үзе турында фикеремне әйтеп китәм, әйме? Бу бик дөрес хәл, бу безне хәп басып китте. Бу саранча кебек. Бу чүп үләне кебек басып киттеме? Көен үзе яза, музыкасын үзе яза, үзе җырлый. Әйме? Ул уңай нәтиҗә бирерлек андый җыр меңгә, миллионга бер генә булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Мин моны кире какмыйм. Булырга мөмкин. Ләкин меңгә бер. Шигырьгә, җырның текстын шагыйрь, әйбәт шагыйрь язарга тиеш. Музыкасын шәп композитор язырга тиеш. Әйбәт җырчы, әйбәт тавышлы, моңлы тавышлы җырчы җырларга тиеш. Җыр өч компоненттан тора, торырга тиеш. Шуңа күрә бездә хәзер төссез, ямьсез, мәгънәсез җырлар күбәеп киттеме. Алан ки дә, дскеккә барган ки дип әйтәләр бит әле, әйме? Киләре дә шундый. Ул сүзләре, менә мин Болгар радиосында худсоветта утырдым, Име? Андагы текстларны укыйсың да шул композиторда язып җибәрәләр име? Җылас, җылап та булмый, килеп тә булмый. Андагы мәгънәсезлек, андагы мәгънәсезлек. И шуны авыз тутар, авыз күтәреп, сәхнәгә чыгып, менә дусларым, тамашачым, мин сине яратам дип име? И шул җырларны халыкка тәкъдим итәләр. Бу Данил әфәнде, бу күренеш кенә түгел, бу фаҗига. Бу, безнең, безгә килгән, безг, безнең башка килгән рухи кризисның, бәланең бер юнәлеше, бер компоненты, бер Бу эс, фаҗигасе. бу күренеш эстрададан тыш сәнгатьнең тагын башка юнәлешләрендә Бу театрда күзәтеләме? да бик көчле. Хәзер режиссер дигән әфәнде үзе пьеса яза, әйме, үзе рәссам, үзе куя. Әйме. Бу, бу, мин бу әйберне кире какмыйм. Ләкин ул да, болар арасында иң әйбәте, меңгә бер, ике, өч кенә булырга мөмкин. Хәрберсе дә була алмый. Ул аның белән ни өчен шөгыльләнә соң менә шулай, универсал? Җи, җитмәүдән киләме ул, кешеләр юкмы, экономия итү максатыннан шулай эшләнәме ул? Нәрсәдән чыгып? Шабашка. Шабашка, гади генә сүз, шабашка дигән сүз бар име, элек име, элек шабашник, спекулянт дигән сүз бар иде, Саида Саидова чакыртам сөйлим инде име, чөнки мин шунда үскән, шуны тәрбиялән алган име. Спекулянтка җинаятьче кебек карый идек, карый иде име җәмгыять. Шабашникка э, шулай ук җинаятьче кебек карый иде име, законны бозучы дип. Хәзер дөнья тулды. Сәүдә өлкәсен аласыңмы, башка өлкәне миме, шабашниклар, спекулянтлар, алар хәзер бизнесменнар, эшмәкәрләр дип атала. Сезнең тарафтан нәшер ителә торган Сәхнә журналы ул театрга мәхәббәттән менә шулай ачылдымы? Әллә инде театрга булган мәхәббәт Сәхнә журналын ачуга китердеме? Мин Хәй Вахитның якташы. Аның китаплары безнең китапханәдә, кечкенә китапханәдә бик күп иде, шуны укып үстем име. Яшьтән үзем мәктәптә укыганда ук сәхнәдә уйный идем име. Нәфис сүз, шигырьләр сөйли идем, концертлар алып бара идем. Минем, күрәсең, күңелемдә булган. Мин аннан соң мәктәптә укыганда ук Татарстан радиосыннан якшәмбе көнне икешәр сәгать спектакльләр татарча бирәләр иде. Мин шуны радио янына колакны куеп, килеп утырып име, кеше комачаламасын дип, Шул икешәр сәгать буе шуны тыңлый идем. Миңа инде бу бала бераз дөрес түгелме лә дип әйтүчеләр дә булды име, апалары арасыннан да име, ничек инде. Ну, шуннан башланган менә әйбердер инде. Унбиш мең чыгып килгән Таһир-Зөһрә гәҗитен явып, явып, әйме, мин хәзер кайвакыт үкенеп тә куям. Аның хәзер тиражы, әгәр дә атна саен нәшер итсәң, бәлки илле мең булыр иде, утыз мең булыр идеме? Шул гәҗитне шартлатып яуып, театрга булган мәхәббәт мине Сәхнә журналы нәшер итүгә китерде. Һәм, шунысы кызык икән, безнең татар тарихында беркайчан да сәнгать басмасы булмаган икән. Йөз еллык тамашачы дигән бер театр журналы чыгып алган, бер ике чир аклы-каралы. Ләкин сәнгать басмасы, театр басмасы шундый беркайчан да булмаган икән. Мин шул турыда уйланып йөрдем дә, ничек инде безнең театр бар, Камал театры бар, бик көчлеме, безнең республиканың татар халкының йөзек кашыймы? Ә аның турында журналистлар киләләр дә, Менә шундый спектакль булды, шундый э, главный герой баш, баш, э, баш, баш рольне уйнады, шундыйрак тәэсир калды, тамашачы кул чапты, алкышлады, бетте рецензияләр шулай гына. Шуннан соң бу сәхнәнең башлануы дигәннән, белмим, йөрәк булгандыр инде вакытта, яшьлек булгандыр инде, шуңа тотынып курыкмыйча, мин Шамил Закировка киңәшкә киттем. Шамил абый әйтмәдем. Минем шундый исәп бар, минем театр журналы чыгарасым килә. Менә кайни, нишлим? Энекәш, ул вакытта бит инде Тахи-Зөһрәләрне чыгарам, биш гәҗит чыгарам, журнал чыгарам, белә мине. Әйе. Шамил абый, мин синең ди энергияң барын, барын беләм, ди, ләкин бу энергияңне юкка әрәм итмә, ди. Дип, үзенең шкафыннан ул миңа кәгазьләр тартып чыгарды, саргаеп беткән. Менә, ди, без егерме ел буе хыялланабыз, ди, театр журналы турында, ди. Карыйм, анда язылган хатлар, әйме, Илһам Шакиров куллары бар анда. Шуннан соң барыбер үзе Шамил абый шундый кеше иде, ул күтәреп, рухландыра белә иде. Мә, эшләп кара, бу хатлар сиңа проектта, договорда, дип име, миңа биреп җибәрде сары папкасын. Алып кайтып киттем. Шуннан, шуннан башланды. Шактый кыен булды, аның кыенлыклары үзе бер романлык булды инде. Кыен дип бу зарланып әйтү түгел. Бу зарланып әйтү түгел. Эш барышында кыенлык булмый калмый инде. Менә сез Зиннур абый, үзегез сәхнәгә, драматургиягә якын торган кеше, балалар өчен пьесалар, спектакльләр язган кеше буларак, сезнең бер шундый фикерегез бар, драматурглар күп, әмма җүнле пьеса язучылары бармак белән генә санарлык дигән бер фикерегез бар сезнең. Моңарча әйтелгән, җүнле пьеса ул нинди була соң сезнең күзлектән? Нәрсә ул җүнле пьеса? Иң беренче, менә бу театр гыйлемендә, театр фәнендә шундый әйбер бар, драматург, драматургия материалы. Икенче, режиссерның уйлануы, режиссерский замысел. Өченчесе, актер материалы, сценография, декорация һәм ки, музыки. Менә биш Бер Биш. йодрык. Әйе. Биш, э, биш төрле компонент. Спектакль, без сәхнәгә барып, Камал театрына барып караган спектакль, шушы нигездә биш компоненттан тора. Һәм беренчесе пьеса. Беренчесе пьеса. Пьеса ул бүгенге көнгә җавап бирә торган халыкны китап укыганда син үзең генә укыйсың бит аны, әйме? Үзең генә анда утырыпмы, диванга кырын ятыпмы, ә спектакльне халык белән бергә карыйсың, әйме? Анда менә американс, Америка галимнәре, педагоглары театр буенча, кино буенча уйлап тапканнар саспенс дигән сүз, әйме? Саспенс, интригалар, катарсис дигән сүз дә бар, әйме, шулай ук театр гыйлемендә, әйме? Халык. Катарсис дигән сүз халык спектакльгә килгәч рухи яктан чистарып, сафланып китәргә тиеш. Пьеса менә шундый булырга тиеш, дип уйлыйм име, уйлыйм. Һәм ул мин теге балалар өчен генә түгел, мин өлкәннәр өчен дә хәзер пьесалар язам. Мин туксанынчы еллардан бирле пьесалар язам, моңарчы дөньяга чыгарган юк иде, чөнки мин драматургия һәм сәхнә законнарын өйрәндем. Ә мин, минем моңа егерме-егерме биш ел вакыт китте өйрәнергәемә. Хәзер аптыраганнан без прозага керештек, инсценировкалар ясыйбыз име, чит ил классиксы име, әллә кая борынгы грекларга, борынгы римнарга барып җиттек име, бу бүгенге тамашачыга кызык түгел. Бу кызык түгел. Бүгенге көн таләбенә җавап биргән, бүгенге халыкны сафландырган, чистарткан рухи яктан, шундый спектакль дә кирәк. Аны спектакльләр сәхнәдә барсын өчен, димәк, андый пьесалар кирәк. Аларны язучылар, кабатлыйм теге фикеремне, кызганыч, андый драматурглар бездә бармак белән генә санарлык. Ә бүгенге көндә татар театры сәхнәсендә дөнья классикасына урын ни дәрәҗәдә? Дөнья классикасы хәтта Күпме дәрәҗәдә булырга тиеш ул? Ул аз гына булырга тиеш, чак кына булырга тиеш. Хәй безнең хәтта яртысын алып тора. Яртысын алып тора классикиме? Ягъни бүген дисбаланс дип саныйсыз? Мин классикага каршы түгел, мин рус классикасына да, Гогольдә, Чеховларга да куюга каршы түгел. Сирәк-мирәк артистларны, актерларны бераз кыздырып алу өчен. Әйе. Бу кирәк, име? Режиссёрга шулай ук тәҗрибәне бераз итү өчен кирәк, име? Ләкин аның белән мавыгарга ярамый. Безнең тамашачыга аңа үзе турында кирәк спектакль. Ягъни сез Бүгенге көн турында кирәк. Ягъни сезнеңчә, бүгенге көндә кайбер театрларда, дип әйтик, шундый мавыгу процессы күзәтеләме? Әйе. Бу шул хәерчелектән килә торгандыр инде. Акча юктыр. Менә бүгенге көндә безнең үсеп килүче яшь буынны, балаларны ана телендә тәрбияләү, белем бирү бик катлаулы, четерекле мәсьәләгә әверелеп бара. Әлеге проблемадан чыгуның сез нинди юлларын күрәсез? Менә сез әйткән театр ярдәмендә. Театр ярдәмендә, менә мин әйттем бит, ничек итеп 90 нчы елларда бөтен җирдә пычрак чәчрәгәндә, Таһи-Зөһрә дигән яктылык, матурлык газеты чыгарып, әйме, аның тиражы артты, халык шуңа капланды, рәхәтләнеп укыды. Мин аны үземнең ике балам өчен генә чыгара башлаган идем, тиражы унбиш мең ул дип әйттем бит, әйме? Әйе. Бүген без шундый хәлдә. Бүген без рухи яктан шулкадәр хәерчеләнеп беттек, без безнең хәзер име әхлак мәсьәләсе бик авыр җәмгыятьтә. Бик авыр хәлдә. Име. Хәзер менә шул ук Мәскәү каналларын, башка чит ил каналларын кайсын гына ачып карама име, андагы тапшырулар адәм көлкесе. Име. Ул ток-шоулар, ул ток булмаган токсыз шаулар име. Киттеме? Болар бернинди әхлакый тәрбия бирми. Болар киләчәктә, тиздән киләчәктә шул ук полиция санын, термәләр санын арттыруга алып киләчәк. Менә шундый хәл булуы. Име? Театр, ул бердәнбер дип әйтерлек име бу өлкәдә, менә шул Таһир-Зөһрә газисе кебек име? Бердәнбер баланы телгә дә, моңга да, әхлакый тәрбиягә дә өйрәтүче иң үтемле чара. Менә мин сезнең кызыгыз Зиләнең язган иншасын укыдым. Сочинение дип әйтәбез инша. Ул анда сезне әти буларак, Сезне ул киңәшче дә, укытучым да дип атый. Әмма ләкин әле эш монсында да түгел. Игътибар иткәнем, минем әтигә төрле зур урыннардан җитәкче вазыйфаларын тәкъдим иттеләр, әмма ләкин ул аларның берсен дә кабул итмәде, дип язган. Сезгә тормышта, димәк, эш тәкъдим итүчеләр булган. Нинди урыннар иде инде ул, сер булмаса? Һәм ни өчен баш тарттыгыз? Беләсезме, минем Ходай Тәгалә биргән бик әйбәт эшем бар. Мин язучы, әйме, мин филолог, прозаик та, драматург та, әйме. Әйе, яшьрәк вакытта булды бу хәлләр, әйме, төрле җирләрдә эшләр тәкъдим иттеләр, әйме, теге җиргә директор, монда генеральный директор дип тә, әйме. Мин бик. тырыша-тырыша, менә була бит кире кәҗә бәтие дигән кебек, мин тырыша-тырыша баш тарттым. Минем Салават күпере журналым мин булмасам бетә, имеш. Сәхнә журналым бетә, бу гәҗитләрем бетә, дип, мин шундый адымга барырга туры килде. Әмма ләкин, Зиннур әфәнде, сүзеңне бүлдереп, моны бит инде сез инде тормышта үзегезнең юлыгызны тапкан кеше буларак, сезнең эшегезне күреп тәкъдим иткәннәрдер. Булдыра торган кеше дип. Шулай бит? Әлбәттә, мин авылдан уналты яшьтә чыгып киттем. Укырга керергә дип. Казанга килгәч, бер айдан соң миңа унҗиде тулды. Шуннан соң укырга кердем. Институт тәмамлаганнан соң Ялкын журналында бүлек редакторы булып эшләгәннән соң ике ел гайме, үзем гариза язып, язучы кеше тормышны белергә кирәк дип, армиягә китеп бардым. Рядовой, погонда йолдызлар юк иде, егерме өч яшьтә идем. Әлбәттә, эшне күргәннәрдер инде. Безнең бит арттан этүче җонлы кыллар булмады. Әти крестьян, тимерче, балта остасы, әни биш бала анасы, авыл кешеләре. Армия дигәннән, ул бит инде армиядә хезмәт итү, бигрәк тә сезнең чорда, сау-сәламәт ир-егеткә ул Ватан алдындагы бурычны үтәү дип атыйлар иде бит инде. аны. Советлар Союзында шундый матур, коммунистлар заманында без да шундый матур сүз бар иде. Патриотизм хисләре, бурычны үтәү, бу сүзләр тагын ишетелә башлады. Име? Мин, без элек бу сүзләрне бик яратадыр идек. Һәр егет армиягә барырга атлыгып тора иде. Чөнки чыннан да бурыч бар иде. Илне сакларга имя, ул вакытта ил дигән хис бар иде. Хәзер ил дигән хис юк бит. Ватан дигән хис юк бит. Татарның иле кайда? Татарның ватаны кая? Татарстанмы? Дәк, юк, татарның 30% гына яши Татарстанда. Сезнең ул чактагы менә патриотик хисләр, алар бүгенгә кадәр бардымы, әллә инде алар өзелдеме кайдадыр? Бер уянган хис бүгенгә хәтле бара торгандыр, чөнки мин тиражы унбиш мең булган гәзитне ябып, бик зур акча, матур гына акчалар эшләп алып килә торган гәзитне ябып, әйме, үз башыма Сәхнә дигән театр журналын ачып җибәрмәгән дә булыр идем, бәлки, бәлки бу шуның белән бәйләнгәндер дә. Сезне иҗатка рухландыручы ул иң беренче чиратта Хатын-кыз һәм туган як, шулаймы? Шулайдыр инде, мин хатын-кызларны бик яратам. Менә үземнең дә кызым бар. Хә, оныгым бар. Кызым онык алып кайтты. Менә яшьтән артты инде. Хә, шул, шулар өчен яшибез инде. Ул рухландыру э, нинди формада ул сезнең өчен, Зиннур әфәнде? Мин аны э, яздым шигырь итеп, бәлки укып җибәрермен. Рәхим итеп. Гашыйк булдым, күземә берни күренми, Бу серемне, ярый, берәү дә белми. Гыйшыкмы бу, әллә мәхәббәт микән, Белеп булмас ахры, гөнаһына керми. Бу бераз шаярту, әлбәттә, чөнки без бик җитди ләнеп китеп, җитди темаларга сөйләштек име. Э, мин үзем бик, бик оптимист кеше. Мин пессимист түгел. Менә мин пессимистик кара ноталар буенча э, белән сөйләшәм дә, име? Мин күңелем белән, рухым белән оптимист мин. Аллага шөкер. Ә оптимизмга сезнең Омтылыш, юл ул кайдан килә? Кайдан табасыз сез аңа көчне, оптимизмга? Белмим, безнең менә әйтеп әйткәнчә, безнең тәрбия 60 нчы еллар бит инде, Советлар Союзы, әти-әни, авыл тәрбиясе. Әйе. Авыл тәрбиясе. Әйткәнемчә, тагын кабатланам, бер генә сүз белән, әйме? Авыл тәрбиясе. иң шәп тәрбияләрнең берсе. Авылда анда балалар бакчасы да кирәк түгел, әйме, урамга чыктың, әгәр дә син бер начарлык кыларга яки каз бәбкәсен нең кыерыгыннан борырга уйласаң, ата каз килә, шул ук вакытта сине өч тигә секундта чокып ала торган иде. Менә тәрбия ул, әйме. Шуннан кемгәдер нәрсәләр бер начарлык чыра уйлыйсың урамда, тәрәзәдән Көршапа карап тора, әйме. Менә тәрбия.

Булгаковның Мастер Маргаритасы белән янәшә куеп әйткән бер галим, бер тәнкыйтьче, әйме, бу Фат абый Галимуллин, минем укытучым, остазым һәм бик акыллы кеше, бик зур галимебез, әйме. Әлбәттә, ул арттырып чагыштырудыр, әйме. Менә бүген Булгаков Мастер Маргаританы язган, әле чагыштырмакча күп еллар түгел, әйме. Бүген Мастер Маргаританы укыйбызмы? Укыйбыз. Элек укыйбызмы? Укыйбыз. Әгәр дә Зиннур Хөснияр киләчәк язучы дигән сүз миңа бер яктан бик ошый, бик ошый, димме? Димәк, минем әсәрләр киләчәктә дә яшәячәк. Аны тагын 100 елда, 100, 100 елда соң да, берничә гасырда соң да бәлки укырлар әле, аларның кирәкләре булыр. Бу Актуаль бит булып. бик зу- бу зур сүз. Ләкин әзерлекле укучы Минем укучыларым бик күп, чөнки бер генә аның мисалы бар, минем китап кибетләрендә китап юк. Мин үзем башта уянмыйча аңгыраеп йөрим дә имә, китап да аламыйча, үзем дә китапсыз калам. Менә хәзер мин берничә китабым эзлим. Кая берәр дуста күрсәм дә, зинхар сатып бир үз китабым, менә миндә бердә калмаган ди имә. Бу моның шулай ук зур бер нәтиҗәсе, дине күрәсең. Сез прозаик, романист, драматург, шагыйрь. Менә соңгысына килгәндә, сез шагыйрь буларак үзегезне ничек хис итәсез? Чын язучы өчен роман да шул ук шигырь ул. Шигъриятне бит инде без әдәбиятның иң кесе дип димә. Роман шигырь ул. Ләкин аның формасы бүтән. Ул агыла моң кебек. моң кебек агыла. Бер куплетлы шигырьдә моң кебек агыла. Аның үз вакыты була. Ул һәрвакыт килми. Әйме? Минем беркайчан да өстәл артына нәрсәдер языйм әле дип утырганым юк. Беркайчан да утырганым юк. Ул роман да, повесть та, хикәя дә, шигырь дә моң кебек агыла. Ул каяндыр килә, күктән төшәме? Менә шул моң кебек килгән шигъри юлларның, бәлки, тагын берничәсен укып китәрбез. Зинрабы. Ну, моңның да төрлесе була. Моңның да төрлесе була, төрлесе була име. Халык белән сарык бик килешле, рифма ашкан ошбу заманда телең кичкәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да, һәммә Ябырылды шәһри Казанга. Баксаң, сере гади генә икән, Майлы ботка пешә казанда. Майсыз килеш тәмсез булса мәгәр, Җир мае күп, Татар илендә. Нефте белән бергә суыралар җелеген дә, туган телен дә. Тарихи вә бик борынгы ласа. Дөнья белән бергә яралган. Ярый инде. Тел астыңа салып куярлык Туган телең саклап калалсаң. Моннан шактый еллар элек Язучылар берлегенең чираттагы рәисен сайлаган вакытта, хәтерләсәгез, ул елларда сезнең дә кандидатлар исемлегендә фамилиягез була. Инде минем дә уйнадылар инде. Сез Татарстан Язучылар берлеге Җәмгыять һәм иҗади интеллигенция алдында үзенең вазыйфаларын тиешенчә үтәми, дип, Татар үзәк әдәби йорты исемле агентлык булдыру тәкъдиме белән чыккансыз. Һәм менә бу агентлыкның бер игътибарга алган кызыклы моменты, сез анда язучыларның чыгышлары өчен гонорар системасын тәкъдим итәсез, Өч меңнән анда, хәтерләсәм, биш меңгә кадәр бер чыгыш язучыларга. Һәм шул ук вакытта Язучылар берлеге ул оешма буларак саклап калу яклы. Менә бу сезнең тәкъдимнәр, алар ни дәрәҗәдә нигезләнгән иде һәм алар ни өчен яклау тапмады? Алар яклау тапты бит. Мин бер съезд, чыннан да бер корылтай вакытында язучыларның, әйме, уйланып йөрдем-йөрдем дә, тәкъдимнәрне ике телдә үзем кечкенә китап итеп чыгардым. Шунда съездда килгән халыкка тараттым ике телдә. Президиумда утырган кешеләргә тараттым. Рөстәм Нургалиевның кулына тоттырдым ул вакытта премьер-министр иде бу гайме, хәтерем ялгышмаса, ике телдә әйме. Һәм чыннан да анда Заман бит үзгәрде бит инде хәзер. Туксанынчы елдан соң үзгәрде, менә ике меңнән соң үзгәрде, ә без әле һаман шул килеш. Менә Салават күпере журналының һәр санын планлаштырганда мин коллективка әйтәм, менә бу сан мондый булды, икенче сан бөтенләй булырга тиеш. Ул бөтенләй икенче төрле булырга тиеш. Балалар өчен уенчык гел үзгәреп торырга тиеш. Без үзебез дә балалар кебек. Безгә дә уенчыкны өлкәннәр дә үзгәреп торуын телибез, дими. Һәм, әлбәттә, язучыларны хөкүмәт бик акыллы рәвештә шушы рухи тәрбия өлкәсендә файдаланырга тиеш. Файдаланырга тиеш. Ә моның өчен аның төрле формаларын табарга кирәк. Мин ул формаларны тәкъдим иттем. тәкъдим иттем. Менә язучы дигәннән, сүз дигәннән без бер елны Себергә бардык. Анда язучы буларак мин, композитор, җырчы бар иде ишәү бардык. Халык татарлар бик күп Иркутск өлкәсендә Э, бик матур итеп җырчы чыгып җырлый, әйтмим инде нимә, менә дигән җырлый имә. Э, кул чабулар. Мин чыгып шигырь сөйлим. Тагын э, композитор чыгып үзенең көйләрен уйный, яраталар. Минем тагын шакала кабат-кабат. Тагын шигырь сөйләде балам дип, әбиләр, апалар, әйме? без тәмле туган тәмле туган телебезне ишетәсебез килә, килә диләр, име? Әйе. Э, бүген халык китап укымый, бүген әдәбият кирәк түгел дигән сүзләр алар мәгънәсез сүзләр, алар э, хак сүзләр түгел, име? Аларны әгәр дә менә шушы язучылар белән бергә Оештырып, матур итеп тәкъдим итсәң, халык рәхәтләнеп кабул итә. Менә ул бит җыеннарның берсендә, корылтайларда дип әйтик, менә шушы әдәби әсәрләрнең электрон формаларын файдаланып тарату, ягъни электрон форматта. Китап чыгару, инде сез үзегез беләсез, шактый чыгымлы, мәшәкатьле эш. Ә бүгенге цифралы технологияләр заманында бүген безнең ни дәрәҗәдә безнең язучыларыбызның әсәрләре, шигырьләр электрон формада? Күпме халык укый аларны? Без Президентның әйткән сүзләренә колак салындымы, алар киң җәеләме менә бу эш? Әйе, безнең мондый хыял бар. Мондый, мондый хыял бар, ләкин моның нигезе юк, нигезе эшләнмәгән. Моны финансистлар, юристлар нигезен эшләргә тиеш. Авторга гонорар түләү мәсьәләсендә, бу китаплар ничек итеп электрон формада халыкка ирештерү. Һәм икенче әйбер бар, икенче әйбер бар. Кәгазь китап белән укуны, китапны уку белән электрон китапны уку арасындагы аерма Коточкыч зур. Әлбәттә. Коточкыч дип әйтәм, зур. Менә бу кәгазь китапны укыганда хәтта менә аның битен актарганда, типография исеме, менә үзең генә калып укыйсың бит, әйме? Шул ук сиңа ниндер күңелеңгә тәрбия бирә, дәва бирә хәтта. Ә электрон, менә мин хәзер гомерем буе мин күзлек киярмен дип уйламаган идем, компьютер аркасында күзлек киям, чөнки минем инде бер егерме еллап Каләм белән язганым юк, мин компьютер, компьютер белән язам, име. Гел интернетта эшлим, интернет бик әйбәт нәрсә, мин компьютерга каршы түгел, име. Мин электроникага каршы түгел, тормышны хәл күз алдына китереп бу- булмый ан- аннан башка, име. Ләкин аны чамасын белеп файдаланганда, файдаланырга кирәк. Ә менә бу электрон китапларның нигезе аларның эшләнмәгән бездә. Димәк, әле ул башлангыч хәлдә генә. Ул әле башлангыч хәлдә.

Күбрәк тартырга телибез икән, менә шу Ш формаларын бәлки киңгенәк җәелдерергә кирәктер электрон вариантларында. Әлбәттә. Балалар өчен кыскарак формада бәлки. Алар бит озын әсәрләрне озаклап укып утырырга күнекмәгән, бәлки кыскарак форматтагы, кыскарак эчтәлектәге әсәрләр белән дип әйтим мин, ничектер җәлеп итәргә аларны. Без малга гел печән генә бирмибез. Атка гел соры гына бирмибез, дими. Болгатып та бирәбез, суын да бирәбез, суына тоз да салабыз, тозсыз да бирәбез, дими. Барысы да кирәк. Барысы да кирәк, дими. Зур романнар да кирәк, дими. Кечерәк күләмдәге әсәрләр дә кирәк. Барысы да, алар барысы да кирәк. Менә бу яшьләргә, балаларга китап укыту дигәнне, дими. Моны хәзер проблема ясап сөйли башладык. Бу проблема түгел. Бу проблема, менә әгәр дә минем балаларым Китап укымый икән, бу безнең Россия президенты яки Татарстан президентының проблемасы түгел, бу минем проблема. Мин буш сүз булмасын, гади генә әйтеп әйтәм, улым үскәндә апасы китап укый, бу укымый, ялкау малай кеше шулай була бит ниме. Мин моңа куйдым телеп. Менә сиңа китап, кызыклырак инде, детектив түгел, боевик түгел. Кызыклырак китап сайлап бирәм. Укыйсың һәм эчтәлеген миңа сөйлисең кыскача. Татарча китап. Укып бетерә, күпмедер берничә көннән эчтәлеген сөйли. Сөйләтәм. Әйме? Чөнки сөйләм телен дә үстерергә кирәк бит әле моның. Шуннан соң русча китап бирәм. Укый, эчтәлеген сөйли. И укыйсы килми, и тартыша, и карыша. Укыйсың, бетте. Укый. Шулай бер ярты ел азапландым. Әйме? Шуннан соң бер заман Булат кая икән дип малайны эзләп йөрибез өйдән, әйме? Бер почмакка керә дә, әйме, шыпырт кына үзе, үзе китап табып, китапханәдән алып, китап укып ята. Китап укып ята. Зиннар абый... Без, алайса, без бөтен тәрбияне мәктәпкә, хикмәткә, җитәкчеләргә, түрәләргә, әйме, сылтадык та, түрәләрне сүгү, тәнкыйтьләү ул иң җиңеле. Син юл күрсәт. Мөхәммәд пәйгамбәр дә менә мин гел әйткән мин инде кабатлану булмасын әйме. Э, Үзенең Хәсән дигән атлы шагыйрь дусты була Мөхәммәд пәйгамбәрнең. Ул аңа әйтте: "И Хәсән ди, син ди э, үткән турында, бүгенге турында язасың кил ди. Син ди киләчәк турында яз, халыкка киләчәк кирәк ди. Соң Мөхәммәд галәйһиссәлам, миңа каян белим соң ди Хәсән шагыйрь сорый, име? Сиңа буштә Җәбраил фәрештә ярдәм итәр ди. Талантлы Чын язучы кешегә һәрвакытта Җәбраил фәрештә киләчәк турында язарга ярдәм итеп килә, ярдәм итеп килгән һәм ярдәм итеп киләчәк. Алла бирса. Көмеш чыбыркы романыгызда сез шундый фикерне алга сөрәсез, без гомер буе куркып яшәргә мәҗбүр. Менә мондый ерак фәлсәфә ул Зөлфәт Хәкимдә дә бар. Аның Курку әсәре бар бит, ул да менә кешене курку яшәтә дигән шундыйрак фикер алга сөрелә. Бу фикер белән сез ни дәрәҗәдә үзегез менә тулыланган дип әйтик? Сез бүген үзегез нәрсәдән куркып яшисез? Бу көмеш чыбыркы әле үзенең тәнкыйтьчеләр тарафыннан, әдәбият галимнәре тарафыннан үзенең бәясен алып өлгермәде, чөнки ул кызганычка каршы безнең әдәби журналда басыла алмады, китап булып чыгып җитте дә имә. Ул, аның жанры да роман курку дип куйдым мин аны. Көмеш чыбыркы ул көмеш, менә кешенең җаны, кеше вафат булганда аның җаны Көмеш спираль булып күккә аша икән. Бу инде хәтта фән янында торган фәннәр тарафыннан расланган дисәң дә була, имма көмеш спираль булу, имма көмеш чыбыркы да шуңа, үлем бит инде курку дигән сүз, имма бу курку турында. Без, бигрәк тә без бу, мин моны үзебезнең халыкка багышладым, сүз дә юк, имма хәтта анда күп җирдә Марий республикасы турында сүз барса да, Украина турында сүз барса да, курку адәм баласын, җәмгыятьне тарката. Чөнки әгәр дә безнең һәрвакытта да күз алдында дар агачы тора икән, дар агачы, кеше үзенә үзе бетә. Әйме? Икенчедән, курку яшәтә, җиеп тора. Әгәр дә үлем дигән әйбер булмаса, Менә мин аны күз алдына китерә алмыйм. Үлем дигән нәрсә булмаса, бу кешелек бу җир шары нәрсә булган булыр икән, әйме? Бар кеше дә үлемнән курка. Әйме? Барыбыз да үлемнән куркабыз. Дингә Бүтән күз белән караганнар, караган кешеләр дә, түбәтәйнең нәрсә икәнен белмәгән кешеләр дә, имә, олагая төшкәч, һәммәсе дә бисмилла әйтә башлый, догаларга өйрәнә башлый, имә, түбәтәй кия башлый, анысы хәтта мәҗбүри булмаса да, имә, нәрсә кию башка. Шуңа күрә без бигрәк тә бу Россиядә курку дигән әйбер, ул Сталин заманыннан башланган. Әйме. Менә анда шигырь рәвешендә дә әйтелә ул, бу Кәбәй Чыбыркы романында, әйме. Халык Иосиф Сталин бит инде, Иосиф Сталин. Иосифны Иисус Христос итеп кабул итә башлады. Иисус Христос итеп кабул итеп, әйме. Аңа табына башлаган. Шәхес культы. Менә бу бик куркынычы. Һәм бу бездә бер булган бит инде безнең ил тарихында. Тагын булмас дип аңа кем гарантия бирә ала? Мин бирә алмыйм, сез дә бирә алмыйсыз. Шулай бит, беркем дә бирә алмый. Безгә шуннан сакланырга кирәк. Шул курку калган, менә ул курку бит геннар аша күчә. Менә без татар халкы милли лидерлар дип сөйләшәбез, әйме? Утыз җиденче елларда бит инде татарның, татар милләтенең каймагын үтереп, кисеп, асып, төрмәләрдә черетеп бетерәләр. Сырмасы гына кала бит. Әле бары сакланып кала. Бераз сакланып калган име? Бүгенге көндә дә әгәр дә мөмкинлек була икән, мөмкинлек бар, ул һәрвакыт булачак име? Аны телне асып та булмый, кисеп тә булмый име? Кешедәге курку синдромы үзеннән-үзе кешене чирләтмиме соң? Чиргә сабыштырмыймы? Аннан соң менә бу үзәк курку дигән әйбер әйтәм, әкренләп адәм баласын тарката икән, ул җәмгыятьне дә тарката дигән сүз. Шул, җәмгыятенә тарката дигән сүз. Менә э, җәмгыять дигәннән э, Зиннар абый игътибар иткәнегез бардыр инде әлбәттә. Соңгы бер 5-10 елда безнең э, сүз запасыннан, безнең лексиконнан намус, вөҗдан, мәрхәмәтлелек, киң күңеллелек дигән сүзләр әкренләп-әкренләп ничектер юкка чыгып бара кебек. Алар инде архаизмнар сүзлегендә кала кебек. Бүген аларны ниндидер харизмалы, креатив, публичный дигән безгә ят һәм шундый сүзләр алыштыралар. Бу нәрсә дигән сүз? Безнең кешелек кыйммәтләре үзгәрәме? Бу яхшыгамы, бу начаргамы, бу нәрсәгә китергә мөмкин? Бу һәлакәткә китерә. Моның бердәнбер юл шул, бу аксиома, Бу хсня сүзләр генә түгел, бу инде тарих тарафыннан исбатланган, расланган әйбет. Мин әйттем бит, мин баягы теге әйтеп киттем, име, тарихны өйрәнәм хәзер соңгы елларда дип, име, бик каты, име. Моннан биш гасыр элек булган тарихны өйрәнәм, име, һәм шаккатам. Моннан менә безнең Болгар чорында, үзебезнең Идел Болгарында 1000 ел элек булган тарихны өйрәнәм һәм шаккатам. Нәрсәгә шаккатам? Бүген менә мөнәсәбәтләр ничек, элек тә шулай булган. Димәк, тарих спираль буенча бара? Спираль буенча бара һәм бөтен дөнья шушы боҗра спираль буенча бара. Хәтта галактик Галактика Кояш системасы да бит сфера буенча хәрәкәт итә. Бу чиксез бит ул, Зиннур абый. Физика законыннан ул сфера буенча бара, Кояш тирәсендә ул бер төшә, бер күтәрелә, менә галактика, гадәмиме? Һәм менә карагыз сез, су өстенә без малай вакытта теге яссы ташлар атып җибәрә идегме, сфера рәвешендә китә иде. Су буенда теге әкәм-төкәм кабырчыкларын карагыз әле, сәламиме? Спираль рәвешендә. Бөтен нәрсә менә шундый әйләнмәле рәвештә бара. Һәм сез әйткән менә бу намуссызлык, ятсызлык, әрсезлек, хеседлек, менә монысы бик әшәке сыймы? Хеседлек, көнчелек, кара көнчелек, име? Бу 90 нчы елларда менә җәмгыятьне безнең ничек басып алды? Чит илдәге кергән хлам дип әйтик, име? Бүгенге көндә ул басып алды. Менә шул театр ярдәмендә, әдәбият ярдәмендә аннан арынырга мөмкин. Аннан алынырга мөмкин. Минем инде... Менә, Радий, гафу итегез. Хәтерлисез микән авылда? Элек безне әни э, мичкә ягасы булса, шырпа әрәп итеп кабызып тормыйм дип э, күрше апага күмергә, утлы күмергә кертеп җибәрәдер. Йә э, камыр изәргә тотынса, камыр башына кертеп җибәрәдер, име? Хә авыл урамына чыгасың, минем авылым бар, әнием яши, име? Авылга кайтам. Авыл урамына чыгасың, анда читтә бер зират күренә. Элек шаулап торган авыл, хәзер хәтта шәһәрдә генә түгел, авылда да кеше кешегә йөрми, кеше кешегә йөрми, кич керми, кич утарга керми. Биләм дип әйтәләр иде аны безнең авылда, име, биләмгә йөрми бер-берсенә, кеше кеше белән аралашмый, кеше үзенең капка артына бикләнде. Менә курку. Без бая әйткән курку. Бу романда бар минем, әйме? Зиннур абый, шулай да минем сезнең белән бүгенге сөйләшүне музыка теле белән әйтсәк, минор нотада бетерәсе килми. Ниндидер мажор нотада. Менә бу яшәү өчен яктылык чыганагын кайдан, ничек табарга һәм аны ничек сүндермәскә? Бу шактый зур вакыт сорый торган әйбер, әмма моңа теге ике сүзе генә белән генә җавап биреп булмый. Менә шул мин әйткән, әмма татар театрларына, әмма үстерергә кирәк. Әдәбият, сәнгатькә безнең хөкүмәтебезнең игътибары мин юк дип әйтмим. Әмма ул тагын да күбрәк булсын иде. Без китапларны арттырыйк, театрларны арттырыйк! Төрмәләрне арттырганчы, мин инде кабатланам, өченче мәртәбә име, һәм көч структураларын арттырганчы име, безгә файдалырак була. Мин оптимист кеше буларак, мин киләчәк турында бик матур уйлыйм һәм минем өметсезлеккә Бирелергә хәтта бернинди сәбәпләрем дә юк, әйме, бернинди сәбәпләрем дә юк. Аллага шөкер, балалар үсеп килә, алар исән-сау, тәртип, менә онык булды, әйме. Без хәзер бу яшьтә шулар өчен яшибез. Мин үземнең оныгым өчен, аның киләчәге өчен борчылам икән, мин күршемнең оныгы өчен дә борчылам дигән сүз. Шуның өчен дә эшлим бит мин борчылып, әйме. Башка, тагын ун төрле онык өчен борчылам мин, әйме, бала өчен. Тагын егерме төрле, алар шулай Китә менә. Әйттем бит, Таһир Зөһрәне мин үземнең ике бала аркасында чыгара башлаган идем, тиражы унбиш мең булды. Ходай Тәгалә барысы да әйбәт булыр дигән оптимистик фикерләр, минем бөтен күзәнәгем дә шундый оптимистик, хәтта кайбер менә кара нотлар белән кара негатив рак күренешләр хакында сөйләсәм дә. Алар дөньяны яхшылыкка үзгәртү теләге максаты белән әйтелгән сүзләр. Әйе, без һәрберебез дә шул өлкәдә кемнең кулыннан килә, язучының кулыннан киләме икән, ничек кулыннан килә, укытучының, журналистның һәм башка хезмәт иясенең, һөнәр иясенең кемнең ничек кулыннан килә, шул хакта эшләргә тиеш. Шул хакта эшләргә тиеш. Зиннар абый, зур рәхмәт сезгә. Инде романнарыгыз халык күңеленә барып җитәрлек булсын.